לאמיר רעדן אביסל וועגן מלחמת גוג ומגוג, איז קודם די שיעור איז מנדב געווארן דורך הרב רבי יענקל יוסף ווינקלער לכבוד די חתונה פון זיין טאכטער פון זיין א בנין עד היד, איז צוויי וואכן צוריק האב איך געגעבן א דרשה צו קען מען דען וויסן לויט די תורה ווער ס'גייט געווינען די עלעקשאנס, איך האב מסביר געווען אז מ'קען נישט וויסן, און כ'האב גערעדט דעמאלטס אביסל וועגן אחרית הימים. און וואס ס'שטייט אין נך און אנדערע ספרים און אלעס איז געבויט געווארן אויף די מאראל פון פראג ביי יענע דרשה, איז יעצט וועל איך אביסל אריינגיין מער דיטעילס און די דרשה איז בעיקר געבויט אויף די גרא. סאו יעצט אז טראמפ האט געוואנען איז איראן לכאורה איז זיי דערשראקן ווייל זיי ווייסן אז זייער סוף איז נאנט.

דאס זענען נעמען פון קינדער פון יעפת וואס שטייט אין נח, און אבער עס שטייט נישט אין ערגעץ וואו זיי האבן זיך באזעצט, וואו זיי האבן געבויט זייער שטעט, זייער לענדער, סאו עס איז כאילו פון נח ביז יחזקאל איז לכאורה נישט געווען ערגעץ געזאגט געווארן די נעמען, קען זיין ערגעץ יא, אבער איך ווייס נישט. סאו די שאלה איז צו דאס מיינט ממש גוג אליין צו ס'מיינט ס'ווייזט אויף עפעס, יעצט קודם, מיינט עס אז גויג העט זיין פון מאגויג אדער לויט דעם אלבום האב איך פארשטאנען אז ניין גויג און מאגויג זענען צוויי לענדער זאלן זיך שלאגן איינער מיטן צווייטן ווייל דאס יחזקאל שרייבט איז זייער נישט קלאר און ס'איז זייער מ'קען נישט אזוי סתם פארשטיין פלעין פשט און די גאנצע פרק דא איז לכאורה ווייזט עס אויף עפעס איז די שאלה צו מיינט עס גוג פון די לאנד פון מגוג, אדער מיינט עס גוג און מגוג וועט זיין צוויי גרויסע שטארקע לענדער וועלן זיך שלאגן איינס אקעגן צווייטן, איז קיינער ווייסט נישט. איז נאך א זאך, ווען גייט געשען גוג און מגוג? ווען גייט געשען די מלחמה? איז דא א גרויסע מחלוקת, הייסט אסאך קריגן זיך, ווייל ס'דא וואס טענה'ן ס'גייט זיין פאר משיח גייט קומען, ס'דא וואס טענה'ן ס'גייט זיין נאך משיח גייט קומען. ווייל אסאך מענטשן האבן א טעות און זיי מיינען משיח גייט קומען און אזוי פלוצלינג גייט ווערן אזוי ווי א לייט סוויטש, אלעס גייט ווערן לעכטיג און אלעס גייט געשען, איז נאט די וועי איטס גאנא העפן. משיח גייט קומען, עט ער אראפברענגען א אור אויפן וועלט, עט אונז ברענגען נענטער צום אייבערשטן. און ער, ס'שטייט אז משיח העט דא דארפן האלטן מלחמה מיט די וועלט, אבער נישט קיין מלחמה מיט קיין מיליטער, ס'וועט זיין א רחניות'דיגע מלחמה, און צוביסלעך צוביסלעך וועט ער מער און מער פארשפרייטן אייבישטער אויפן וועלט, סאו פון משיח העט קומען ביז די גאנצע זאך העט זיך ענדיגן גייט דויערן א לאנגע צייט, איז דא וואס טענה'ן אז די מלחמת גוג ומגוג טייטשט מיינט אז ס'גייט זיין די לעצטע שטאמט פון די טומאה יעצט זיך צוזאמנעמען און טרייען צו גיין אקעגן די קדושה איז לכאורה וועט זיין ממש טאקע א מלחמה באט דאס גייט זיין נאך משיח גייט קומען וועגן די קדושה גייט ווערן אזוי שטארק די טומאה וועט זיך צוזאמנעמען און טרייען צוזאמצונעמען אלע גוים צו רוב גוים אויפן וועלט ספעשעלי די גוים וואס גייען נישט וועלן גלייבן אין משיח און זאלן גיין אקעגן ירושלים יעצט. וועגן די לעצטע מלחמה איז דא דריי מאל אין נח וואס עס שטייט, און לכאורה רעדט עס פון די זעלבע מלחמה באט עס מוז נישט זיין, איז יחזקאל שרייבט ארויס גוג ומגוג, זכריה אין זכריה פרק י ד שרייבט ער וועגן די לעצטע מלחמה, ער שרייבט געוויסע דיטעילס וואס גייט געשען דעמאלטס און וויאזוי די באשעפער גייט נקמה נעמען אין די גוים. און און דניאל רעדט פון א מלחמה באחרית הימים. יעצט לכאורה איז דניאל אויך דער וואס ער רעדט דארט איז לכאורה דער מלחמה באט ס'קען זיין א מלחמה אז דאס דניאל רעדט איז א מלחמה וואס גייט זיין באחרית הימים פאר משיח גייט קומען און גוג ומגוג גייט זיין נאך משיח גייט קומען ס'איז זייער מעגליך. סאו ביי יחזקאל איז לאמיר אביסל לערנען דאס מאכן בקיצור וואס ס'שטייט דא, ס'שטייט דא ויהי דבר ה' אלי לאמר בן אדם שים פניך לגוג ארץ המגוג ונשא ראש משך וסביבו והנה ויולף כה אמר ה' ומה תולף כה אמר ה' אלוקים הנה עליך גוי נשא ראש משך וסביבו, ס'טייטש אז גוג גייט זיין די נשיא פון משך און סביבו.

און ער וועט גיין אקעגן, ער וועט גיין אקעגן די אידן, און האבן וועמען וועט ער צוזאם נעמען, פרס, כוש, איפית, איתם כולם, מגון וכו'. פרס איז איראן, כוש איז איינע פון די שווארצע לענדער, איפית איז לכאורה וויפיל מען ווייסט אז ס'איז דא א לאנד, אויב דו קענסט די מעפ, ווען מען פארט פון די אינדיען אושען דארט ביי תימן, תימן איז אין עיזשע, איז דא ביי די אפריקע זייט איז דא אזא אזויווי א שפיץ לאנד, און אז דו ווילסט דורך פארן צו גיין למשל ווי היינט איז די סועז קאנאל מוזטו דורך פארן יענע לאנד, איז וויפיל מען ווייסט יענץ איז פיט, און אויבן שטייט גומר וכל הגפהו בעשתו גמרנו, יעקב סייט צפון, אלע אלע לענדער פון צפון, די גאנצע קארנער פון צפון, ווייסט כל הגפהו עמים רבים איז דאך, און אזוי גייט אריין ווייטער, און זיי וועלן טרייען צו גיין אקעגן ארץ ישראל, און די אידן וועלן זיין זייער דערשראקן, ווייל די אידן וועלן זיין א קליינע פאלק, און דא וועלן זיך אנרוקן א מיליטער פון אלע זייטן פון די וועלט, נאך צו אלע זייטן ארום ארץ ישראל, און זיי וועלן, די אידן וועלן אויסקוקן ווי מען קען זיך נישט קיין עצה געבן דא, און באשעפער העט זיי אלע אויסהארגענען, און אויב עט זיין א גרויסע בית הקברות אין ארץ ישראל, אזוי פירט אויס יחזקאל. יעצט אין זכריה שרייבט ער דארט אז ווי אזוי דער באשעפער גייט נקמה נעמען אין די גוים, שטייט ווי אזוי טו ווי אזוי טו א מגיפה, אשר יגער השם את כל העמים אשר צווי על ירושלים המות בסורו ויעמוד על רגליו ועיניו תמקנו בחוריין, און זייער אויגן עט זיך כאילו אריינפאלן פונעם בעג ווי פון ווי ס'באלאנגט, ס'עט זיך כאילו אריינפאלן אין זייער פנים, ולשונו תמק בפיהם און זייער צונג עט זיך צעלאזן אין זייער מויל. עס איז זייער א שרעקליכע זאך, און ס'איז זייער א מאדנע לשון, און לכאורה אמאל האט מען ממש נישט געקענט פארשטיין, ס'הייסט די הויט גייט זיך כאילו צעלאזן, די הויט פון א מענטש עט זיך צעלאזן, באט היינט. און מען ווייסט פון נוקלער באמבס ווייסט מען אז וואס איז געשעהן ווען אמעריקע האט געווארפן אויף דזשאפאן און הירושימע און נאגעסאקי איז מענטשן האבן ממש די הויט האט זיך צעלאזט אויף זייער גוף סאו סאך מענטשן טענה'ן אז לכאורה דאס מיינט ס'מיינט חס ושלום נוקלעאר באט ס'מוז נישט זיין ווייל ס'איז דא גענוג און נאך היינט קעמיקעלס וואס מאכן די זאכן ספעשיל מלחמות און דאס קען געשען סאו ס'מוז נישט זיין נוקלעאר ס'מוז נישט זיין אז ס'גייט זיין א נוקלעאר וואר. יעצט פאר מ'גייט צו די ניהול וואס די ניהול שרייבט וועגן די מלחמה איז לאמיר קודם רעדן וועגן די פיר גלות'ן און די ניהול שטייט וועגן די פיר גלות'ן. עס שטייט צוויי מאל. איז קודם אזוי שטייט דניאל איז געווען כולי אזא אנגעוויזענע מענטש אין די פאלאץ פון נבוכדנצר מלך בבל און דאס איז געווען אנהויב גלות ער איז עקשעלי געווען דארט פאר די גלות האט זיך אנגעהויבן איז נבוכדנצר האט איין נאכט געחלומט די חלום וואס ער האט געזוכט איינער זאל אים אפטאטשן און נישט געקענט טרעפן און ביז דניאל איז געקומען איז די חלום געווען אזוי, ער האט געזען א גרויסע סטעטשו אזוי ווי א מענטש, די קאפ איז געווען פון גאלד, די טשעסט אין אידיש הייסט עס די קאסטן, איך ווייס נישט מ'נוצט נישט די ווארט היינט, און די הענט איז געווען פון זילבער, די בויך איז געווען פון קופער, און די צוויי פיס איז געווען פון אייזן, און די צוויי פיס זענען געווען לאנג, און. נאכדעם איז געקומען א שטיין, א קליינע קליינע שטיין, און עס געגעבן א פלי אריין און צעווארפן אלעס, און מען האט בכלל נישט דערקענט אז ס'איז געווען דארט א סטעטשו. האט אים דניאל געטייטשט וואס דאס מיינט, דאס גייט ארויף אויף די פיר עמפייערס וואס די וועלט גייט האבן, איז די גאלדענע קאפ, דאס גייט ארויף אויף בבל, בבל איז גאלד, די זילבער איז דאס איז פרס המדי, פרס המדי זענען צוגעגלייכנט צו זילבער, זיי פלעגן אסאך דיעלן מיט זילבער, איז די זילבער גייט ארויף אויף פרס המדי, און פרס המדי גייט איבערווארפן בבל, און נאכדעם וועט קומען שפעטער

רוים, וואס רוים איז אייזן, און רוים וועט איבערווארפן יוון, און זיי וועלן ווערן די גרויסע לאנד, און נאכדעם גייט זיך רוים צוטיילן אויף צוויי, און וועגן דעם איז עס צוויי פיס, און רוים גייט זיין זייער א לאנגע צייט, איז וועגן דעם זענען די פיס געווען זייער לאנג. איז נישט אריינצוגיין אין דיטעילס די חלום, דארף מען לערנען דניאל פאר דעם, איז שפעטער אין דניאל פרק ז' האט דניאל געהאט א חלום, באט ס'נישט געווען סתם א חלום, ס'איז געווען מער א דיטעילד חלום, און וואס דניאל האט געזען דארט איז געווען, קודם האט ער געזען א לייב מיט פליגלעך, נאכדעם האט ער געזען א בער, זייער א האריגע בער, און דריי ביינער אין זיינע ציינער, און נאכדעם האט ער געזען א חיה, עפעס א מאדנע חיה וואס קוקט אויס ווי א לעפערד, ווי א נמר, א נמר טייטש א לעפערד, וואס לכאורה איז דאס א טשירער, און עס האט געהאט פיר פליגלעך און פיר קעפ. און נאכדעם האט ער געזען עפעס א מאדנע חיה וואס ער האט קיינמאל נישט געזען פארדעם, און די חיה האט געהאט צען הערנער, און די די ס'איז געווען זייער א שטארקע חיה, זייער א שרעקעדיגע חיה, און שפעטער האט ער אריין געקוקט דארט צווישן די הערנער האט ער געזען דארט קומט ארויס עפעס א קליינע הארן, און די הארן האט אויגן וואס קוקט ארום און ס'האט א מויל און ס'רעדט און רעדט און רעדט און רעדט, ביז דער קליינער האָרן האָט איבערגעוואָרפן אַלע הערנער, און דער האָרן איז געבליבן שטיין און איז געבליבן שטיין און רעדן. איז וואָס די פיר חיות ווייזן איז אויף די פיר גלות'ן, אויף די פיר עמפּייערס אויפן וועלט. דער לייב, דאָס גייט אַרויף אויף בבל, בבל איז צוגלעכענט צו אַ לייב. דער בער גייט אַרויף אויף פּרס, און פארוואס האט געהאט דריי ביינער אין די ציין? דאס שטייט וועגן די וועג ווי אזוי זיי האבן געפירט די מלוכה איז געגאנגען דורך דריי, זיי האבן אויך געהאט עפעס אזא מין סענעט סיסטעם וואטעווער, באט ס'איז געווען דריי, וועגן דעם האבן זיי געהאט דריי ביינער, און ס'איז געווען זייער האריג ווייל פרעה האט זייער ליב קארפעטס, אזוי האב איך פארשטאנען, און פרעה האט עס צוגעגליכן צו א בער, איך מיין זייער סימבאל איז געווען א בער. און נאכדעם איז געקומען די טשיטער, פארוואס א טשיטער איז ווייל א טשיטער איז די שנעלסטע חי' ס'קען די שנעלסטע לויפן, וואס דאס איז געווען אלכסנדר, ווייל די דרך פון די מלחמה וויאזוי יעדע לאנד האלט מלחמה, ווען זיי נעמען איין א צווייטע לאנד, וואס זיי טוען איז, מען נעמט איין א שטח, און נאך מען גייט מען בויט דארט אויף א גאנצע פלאץ ווי מען גייט פירן די מלוכה, ווי ווי אזוי מען זאגט אזוי ווי א לאקאל אפיס, און מען שטעלט אוועק א פאנדאמענטל יסוד דא אז יו נאו, טאמער זיי קומען אטעקן, ווייסט ביז דא, דו קענסט שוין נישט דא אריינקומען, דאס איז שוין אונזער לאנד, דאס איז די דרך פון רוב לענדער, אלעקסאנדער האט דאס נישט געטון, ער איז געגאנגען זייער שנעל, ער האט איינגענומען די וועלט אין זייער א קורצע צייט, וואס איז נישט געווען באוואוסט פארדעם אז א מענטש זאל, עני מלך אין די וועלט, זאל אייננעמען אזויפיל אין אזא קורצע צייט. סאו איז וועגן דעם איז ער געווען צוגעגליכן צו א טשיטער. אזוי ווי זייער א שנעלע חי' גייט זייער שנעל. פארוואס ס'איז דא פיר קעפ איז ווייל פון ווען אלעקסאנדער האט איינגענומען די וועלט, ס'הייסט ער האט איינגענומען פרס, שפעטער איז ער געגאנגען אביסל ווייטער ווי היינט איז אינדיע, פאקיסטאן אינדיע, ער האט איינגענומען אפילו יענע שטח וואס פרס האט אויפאמאל נישט געוועלטיגט אויבער, און שפעטער איז ער אהיימגעגאנגען און ער איז געשטארבן ממש ער איז געווען קעניג כ'רעד אלץ נאך אזוי ווי מ'זאגט די מלוכה האט זיך אזוי אוועק געשטעלט איז ער געווען קעניג פאר זייער א קורצע צייט און ער איז גלייך געשטארבן און זיינע פיר גענעראלן האבן זיך צוטיילט מיט די מלוכה און עס איז געווארן צוטיילט אויף פיר איז וועגן דעם געווען פיר קעפ צו ווייזן אז ס'וועט קומען א שנעלע זאך איינצונעמען און ס'האט זיך גלייך צוטיילן אויף פיר. און שפעטער איז געקומען רוים און זיי האבן איבערגעווארפן יוון, און רוים איז די מאדנע חיה וואס האט קיינמאל נישט געזען פארדעם, און זייער א שרעקעדיגע חיה וואס אין ענגליש וואלט מען עס גערופן א ביעסט, און ס'האט געהאט צען הערנער, פארוואס האט עס געהאט צען הערנער? ווייל ס'גייט זיין א אנדערע מין חיה, ווייל וואס רוים האט אנגעהויבן איז א נייע זאך, עס הייסט א ריפאבליק, פארדעם יעדע לאנד. און דערפון יעדע עמפייער האט געהאט איין ראש, ער איז געווען מלך, סאו און וואס ער האט געזאגט איז דאס איז געווען זיך חייב מות בידו, ער איז געווען בעל הבית אויף די לאנד, ס'איז געווען איין א סאול רולער, און דאס הייסט א מאנארק אין ענגליש. די רוימים האבן אנגעהויבן א נייע זאך, די קאנצעפט פון א סענעט. אז זיי האבן אנגעהויבן דעם מושג אז ס'איז דא א גרופ פון מענטשן וואס זיי זענען בעל בית אויף די לאנד, און די גרופ פון מענטשן שטעלן אוועק איינעם וואס ער איז מלך באט ער איז נישט אין פול פאוער, ער קען נישט טון וואס ער וויל, אלעס דארף דורך גיין סענעט, איז דאס איז געווען א נייע זאך, מ'האט קיינמאל נישט געזען אזא זאך פארדעם. און לכאורה שכל'דיג דאס האט געגעבן א שטארקע כח פאר רוים ווייל ס'איז א זייטיגע זאך סתם אזוי ווייל טאמער ס'איז דא א קעניג און די זון נעמט איבער און די זון טויג נישט פאלט צאם די גאנצע מלוכה אבער אז סענעט פירט עס אזוי און איינער טויג נישט נעמט מען א צווייטן באט אקעי דאס איז סתם א זייטיגע זאך איז דניאל האט געזען. אז רוים האט ער געזען די זאך אז די חיות דאס איז עפעס א מין מאדנע חיה און די מאדנע חיה האט געהאט א שטארקע כח און נאמאל האט ער געזען די קליינע הארן וואס איז די קליינע הארן האט געוויזן וויפיל אונז ווייסן אז דאס מיינט די פויפסט ווייל קודם רוים געווען א עובד עבודה זרה, שפעטער ווען ס'האט זיך אנגעהויבן קריסטיאניטי האבן זיי קודם פיינט געהאט קריסטענס און שפעטער זענען זיי אליינס געווארן קריסטענס און זיי האבן געבויט דארט א גאנצע זאך פאר די פויבסט און געמאכט די פויבסט זאל וואוינען אין רוים און די פויבסט וואס איז געווען זיין כח ער רעדט סאו האט ער געזעהן די קליינע ארון, ווייל נישט געווען קיין שטארקע, נישט געווען קיין איינער וואס געקענט פירן מלחמות און דאס, ער איז סך הכל געווען א רעדנער, איז ער געשטאנען און גערעדט און פארקויפט אלע זיינע שטותים, און ער האט געהאט אזא שטארקע כח הדיבור, אז ער האט איבערגעווארפן גאנץ רוים, און ער איז געווארן די, מ'זאגט די מלך, די פירער פון רוים, און ס'איז אינטערעסאנט ווייל רוים איז צוזאמגעפאלן, און די סעים טיים בלוי מיר נישט צוזאם געפאלן ווייל ס'איז טאקע צוזאם געפאלן אז זיי האבן נישט די עמפייער די ראמען עמפייער עקזיסטירט שוין נישט ס'איז עקזיסטירט שוין נישט פאר זעכצן הונדערט יאר באט די פויפס איז נאך אלץ דא ס'איז נאך אלץ דא די זאך אז יעדע ווענעווער א פויפ שטארבט קומט א נייע און די פויפס האט זייער א שטארקע כח. סאו קומט אויס אז רוים איז עכט נישט צוזאמגעפאלן, ס'פארט נאך היינט ביז היינט, ס'איז דזשאסט ס'פארט אויף א אנדערע וועג, און דאס האט דניאל געזען, די קליינע הארן וואס דאס רעדט, און זיין כח איז א דיבור, איז כח הדיבור. סאו דאס איז מאר און לעס די פיר גלות'ן. יעצט יעצט האט מען גערעדט פון די פיר גלות'ן, פרעגט זיך די קשיא, ווי איז גלות ישמעאל? היינט צוטאגס לכאורה זענען אונז גלות ישמעאל. און אויב נאך א קשיא איז ווער בלייבט שטיין די לעצטע? ישמעאל אדער עשיו? סאו מען האט גערעדט לויט די מאראל, לעצטע דרשה מסביר געווען וואס דאס מיינט, און ס'איז דא א מחלוקת ווער ס'גייט בלייבן שטיין די לעצטע. איז די ארי הקדוש שרייבט אז די סיבה פארוואס רוים און די חלום פון נבוכדנצר איז געווען מיט צוויי פיס איז ווייל איינס גייט ארויף אויף אדום און איינס גייט ארויף ישמעאל אז אדום און ישמעאל איז איין גלות אזוי שרייבט טענה'ט ארי הקדוש. יעצט דא איז דא אפאר אינטערסאנטע גראז וואס די גראז שרייבט וועגן אחרית הימים. ס'שטייט אין אסאך פלעצער אז פרס גייט שפילן א גרויסע אסאך זאכן גייט געשען מיט פרס באחרית הימים איז די גרא האט געהאט די קשיא און איז נישט די איינציגסטע איך פארשטיי נישט דערווייל די קשיא ווייל די קשיא איז לכאורה מלכות פרס איז צוזאמגעפאלן יוון האט איבערגעווארפן מלכות פרס איז ווי פלוצלינג קומען זיי נאכמאל ארויף אויפן מאפע? איז איך פארשטיי נישט די קשיא, וואס הייסט? מלכות פרס איז צוזאמגעפאלן באט די מענטשן וואוינען נאך אלץ דארט, זיי האבן אויפגעשטעלט א נייע מלוכה, וואס איז איך פארשטיי נישט וואס די קשיא איז באט אזוי אסאך פרעגן די קשיא ווייל לכאורה שטאמט עס ווי ס'איז איין לאנגע ס'איז איין לאנגע זאך פון די פרס איז דעפענטלי ווייזט אז די פרס וואס מען רעדט פון אחרית הימים איז נישט די זעלבע פרס וואס עס שטייט אנהויב ווייל דאס איז צוזאמגעפאלן איז די גרא טענה'ט. אז די פרס וואס מען רעדט פון אחרית הימים דאס איז רוסלאנד. פארוואס? ווייל דאס קוקן אויף די וואס שטייט ביי פרס אז סאיז געווען א בער וואס איז געווען ביי די חלום פון דניאל וואס האט ער געזען? ער האט געזען א בער פרס איז צוגלייך צו א בער. רוסלאנד וואס איז זייער סימבאליק ענימעל? יעדע לאנד האט זיך ענימעל, אמעריקע האט א איגעל, אבער יעדע לאנד האט זיך זיין זאך, רוסלאנד'ס חיה איז א בער, סאו טענה'ט די גרא אז די פאראויס וואס מען רעדט דא איז רעדט מען פון רוסלאנד, און לכאורה ביז פופציג יאר צוריק פאר די חאמעני רעזשים האט איבערגעווארפן די שאך אין איראן, ווער ס'קען אביסל די היסטערי איז איראן געווען. נאך א לאנד, ס'איז נישט געווען גארנישט נישט, און ס'איז נישט געווען אקעגן ארץ ישראל, סאו מ'האט נישט געקענט, מ'האט נישט פארשטאנען וואס זאגן זיי, וואס עס, פאר משיח גייט קומען, וואס גייט געשען, אבער לויט די גרא האט מען זייער גוט פארשטאנען, און אפילו יעצט, נאך חאמעני האט איבערגענומען, ווייל די גרא טענה'ט אז רוסלאנד איז פאראויס, און רוסלאנד גייט. זיך צוזאמנעמען צוזאמען מיט איראן, צוזאמען מיט פרס, איך מיין דער נאמען איראן האט זיך איז געווארן אין ניינטין טערטי פייוו, דאס איז געקומען פון די נאציס וועגן די אריען רעיס, לאמיר נישט אריינגיין יעצט אין דיטעילס, באט ס'האט אלץ געהייסן פרס, מלכות פרס. סאו לויט די גרא. איז רוסלאנד אז דאס וואס עס שטייט פרס מיינט נישט דווקא פרס, ס'מיינט וואס די סימבאל פון פרס איז, פרס גייט ארויף אויף א בער, איז די לאנד וואס גייט זיין אזוי ווי א בער, דאס רעדט די פסוק, די אלע פסוקים מיט דרושים און די אלע וואס שטייען וועגן וועגן אחרית הימים, רעדט עס פון פרס, רעדט עס די לאנד וואס גייט זיין אזוי ווי די בער, און דאס איז רוסלאנד. און ס'שטימט גאנץ גוט, ווייל ווער איז די פירער פון רוסלאנד? קודם רוסלאנד איז אלץ געווען אקעגן ארץ ישראל, און יעצט האבן זיי פוטין, ימח שמו וזכרו, א שונא ישראל. סאו יעדער איינער ווייסט אז פוטין איז אנטי סעמיט, חוץ די קאנספירעסי טעאריסט, וויטש כ'וואלט געוואלט אביסל א קליינע ווארט זאגן וועגן זיי, ווייל די קאנספירעסי טעאריסט וואס איך רוף זיי זענען פארקערטע ליבעראלס, ווער ס'קומט ווען דו זעסט א ליבעראל, וואס איז ער? א משוגענער, סך הכל א בהמה, און וואס די מידיע זאגט, דאס גלייבט ער, ווייל מ'האט אים אזוי געזאגט, אן קיין שכל, אן פרעגן, אן, אן צו ס'מאכט יא סענס, צו מאכט נישט סענס, צו ס'שטימט, צו ס'שטימט נישט, דאס איז א ליבעראל. גייט צו א קאנספירעסי טעאריסט, טוט ער די זעלבע זאך אויף די פארקערטע וועג, איינער גייט און מאכט אויף א קאנספירעסי טעארי, און ער גלייבט עס, צו ס'מאכט יא סענס, צו ס'מאכט נישט קיין סענס, רוב פון זייער זאכן מאכט נישט קיין סענס, ס'איז כמעט נישטא קיין זאך פון זיי וואס מאכט יא סענס, סאו די קאנספירעסי טעאריסט זענען דאך סך הכל וואס דען? זיי גייען אלעס אקעגן, אלעס דארף גיין אקעגן, סאו בעיסיקלי זענען זיי פונקט ווי א ליבעראל אויף די פארקערטע וועג. יעצט די קאנספירעסי טעאריסט האבן אפגעמאכט אז פוטין איז ממש א צדיק, יעצט איי פוטין האט געזאגט אז חיזבאללה איז נישט קיין טעראריסטישע ארגענעזעישן, זיי האבן גערעדט אקעגן ארץ ישראל ווען זיי האבן געהארגעט נעסראללא ימח שמו די הויפט פון חיזבאללה, פוטין האט געזאגט פול מיט זאכן קריטיק אקעגן ארץ ישראל נאך ס'איז געשען די אטעק די אקטאבער סעווען אטעק שמחת תורה לעצטע יאר. און די אלע זאכן איז ביי זיי ווייזט כאילו עס עקזיסטירט נישט, פארוואס? ווייל פוטין גייט דאך אקעגן די עסטעבלישמענט, צו וואטעווער זיי ווילן עס רופן, די ניו ווארלד ארדער, סאו לויט זייער קאנספירעסי טעאריס מיינט עס אז ווייל ער גייט אקעגן זיי איז מילא מוז ער זיין קדוש, אזוי ווי אזוי, לעטס גאו וויט דיס, סטאלין האט זיך געשלאגן מיט היטלער,

ווייל ווען דו זעסט מענטשן ווערן אריינגעכאפט אין די נעץ, די קאנספירעסי טעאריעס זענען נעגעטיוו מענטשן, און זייער גאנצע איידיע, אלעס וואס זיי טוען איז סך הכל על מנת להשחית, זוכן צו פארברעכן אלעס און אלעס צו צעווארפן, זיי ווילן, פונקט ווי די ליבעראלס, די ליבעראלס זענען סעלף דיסטראקטיוו מענטשן, די קאנספירעסי טעאריעס זענען אויף די פארקערטע וועג, זיי זוכן צו בלעימען די גאנצע וועלט אויף זייער פראבלעמען, אראפצואווארפן די עול אז זיי זענען שולדיג אויף גארנישט. און אלעס זיי זאגן איז אלעס סך הכל אין זייער דעת ווילן זיי סך הכל זיך ווארפן און איז עס מענטשן ווערן נעבעך אריינגעשלעפט אין זייער נעץ און זיי מיינען אה קוק עפעס זאגן זיי מילא דארף איך מיך אביסל רעדן דערפון זאגן ניין שטיי אוועק דערפון אפשר זאל איך היינט אפגעבן א דרשה וועגן קאנספירעסי טעאריס ווייל ס'האט זיך נישט אנגעהויבן היינט ס'איז שוין טויזענטע יארן די זאך פון קאנספירעסי טעאריס סאו חוץ די קאנספירעסי טעאריס ריאליטי איז אז פוטין איז א. אנטיסעמיט, און ס'איז נישט נאר דאס, ווייל ווער סופלייט איראן מיט מיליטערי זאכן כדי אז איראן זאל קענען אנמאכן אלע חורבנות זיי מאכן? רוסלאנד. סאו רוסלאנד מיט איראן ארבעטן האנט אין האנט צו גיין אקעגן ארץ ישראל. סאו. לויט די גרא, רוסלאנד איז פרס, און די גרא טענה'ט אז פרס העט זיין אזוי אלייענס מיט רוסלאנד, אבער די פרס וואס זיי זיין אלייענס דאס איז נישט די פרס וואס די פסוק רעדט פון. יעצט די גרא זאגט נאך א אינטערסאנטע זאך, אז. טאמער עשיו און ישמעאל קומען זיך צוזאמען מאכן זיי חרוב די וועלט. ס'שטייט נאך יעקב האט גע'גנב'עט די בכורה איז עשיו געגאנגען און ער האט חתונה געהאט מיט בנות ישמעאל. זאגט די גרא פארוואס איז ער געגאנגען צו ישמעאל? ווייל ער האט געוואוסט דאס איז די איינציגסטע וועג וויאזוי ער קען וויאזוי ער קען טרייען צו הרג'נען יעקב וועט זיין טאמער ער גייט מיט ישמעאל. פארוואס? ווייל טאמער עשו און ישמעאל גייען צוזאמען מאכן זיי חרוב די וועלט. און די גרא זאגט אן אינטערעסאנטע זאך אויכעט אז פארוואס שטייט לא סכרר שור בחמור יחדיו? מ'טאר נישט שטייט אז מ'טאר נישט אקערען א שור

ווי אייכמאן האט איינגעלאדענט די מופטי פון ירושלים, די מופטי הייסט אזוי כאילו די הויפט אראבישע גלח, און זענען געגאנגען זענען צוזאמען געזיצן און געהאלטן האנט און געמאכט די אידן דורכגיין און געשלאגן די אידן אויף א וועג אז זאל נישט קענען ממשיך זיין דורות. האט ער געזאגט דעמאלטס האב איך פארשטאנען וואס איז פשט וואס געשעהט ווען עשיו און ישמעאל קומען זיך צוזאמען עשיו און ישמעאל קומען זיך צוזאמען געשעהט אוישוויץ סאו אז דו זעהסט עשיו און ישמעאל קומען זיך צוזאמען זאלסטו וויסן ס'איז צרות דארף די זאך אז לאמיר זאגן אראפאט קומען זיך טרעפן מיט די פרעזידענט פון אמעריקע דאס איז צרות ס'איז בעסער ווען די צוויי קומען זיך נישט אויס און זיי שטייען איינס אקעגן צווייטן, ווייל טאמער זיי קומען זיך צוזאמען געשעט צרות. סאו אין א וועי האב איך געטראכט אז לויט די גרא מאכט עס אסאך סענס, ווייל לכאורה רוסלאנד וויפיל אונז ווייסן איז עדעם, לכאורה איז רוסלאנד אויך עדעם, אמעריקע קען זיין איז אויך עדעם, סאו לכאורה ביידע זענען עדעם, איז אז רוסלאנד ארבעט צוזאמען מיט די אראבערס, זיי האבן געדארפט חרוב מאכן די וועלט, איז מאכט אסאך סענס קודם אז רוסלאנד איז נישט עדום און דעטס וויי זיי מאכן נישט חרוב די וועלט, אבער אדער קען זיין פארקערט אז די גאנצע סיבה פארוואס די אראבערס האבן די כח איז ווייל זיי ארבעטן צוזאמען מיט רוסלאנד און זיי מאכן אן חרבנות פאר ארץ ישראל ווייל זיי ארבעטן צוזאמען מיט רוסלאנד. סאו. איז די גרא שרייבט נאך זייער אנטערסאנטע זאך וואס איז זייער זייער אינטערסאנט ער שרייבט ער פרעגט די קשיא פארוואס דארף מען האבן צוויי משיח שטייט צו זיין משיח בן יוסף און נאמאן זיין משיח בן דוד איז פארוואס דארף מען האבן צוויי משיח וואס איז שלעכט מיט איינס זאגט ער ביי יוסף וואס שטייט יוסף איז צוגעלעכענט צו א שר. איז משיח בן יוסף וועט אונז אויסלייזן פון גלות אדום, און משיח בן דוד וואס דוד איז צוגלעכענט צו א חמור וועט אונז אויסגלייזן פון גלות ישמעאל, וואס דאס איז זייער א מאדנע זאך, דאס הייסט עס זענען כאילו ס'זיין צוויי עקסטערע משיח'ס כאילו צייטן און משיח אליין איז כאילו קודם מיט אדון צאמפאלן און נאכדעם גייט מיט שמאל צאמפאלן און איז קודם מיטן אויסגלייזט ווערן פון איין גלות און פון אנדערע גלות איך פארשטיי נישט וואס ער געמיינט מיט דעם באט דאס איז די גרא שרייבט און לכאורה לויט די גרא קומט אויס אז מ'פרעגט די קשיא ווער בלייבט שטיין די לעצטע ישמעאל אדער עשיו איז ישמעאל. יעצט צו גיין רעדן וועגן דניאל, וואס דניאל רעדט פון וואס גייט געשען ביי די אחרית הימים, די לעצטע מלחמה, וואס איך האב לעצטע מאל שטארק גערעדט וועגן דעם אין די לעצטע דרשה, איז איז אויך דא די ילקוט שמעוני, וואס כ'האב אויך גערעדט וועגן דעם, וואס קודם לאמיר רעדן וועגן די ילקוט שמעוני, איז מ'וועט אריינגיין אביסל מער דיטעילס יעצט, אמר ר' יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מסגרים זה בזה, די יאר וואס משיח העט קומען, אלע פעלקער אין דער וועלט וועלן זיך שלאגן איינער מיט דעם צווייטן, מלך פרס מסגרה במלך ארמי, און מלך פרס וואס אונז ווייסן פרס איז איראן, ער האט זיך געשלאגן מלך אראביע וואס לכאורה איז סאודי אראביע, וואס איז די איינציגסטע לאנד וואס הייסט אראביע, אונז זענען אראבערס. והולך מלך אראביע לארם ליטול עצה מהם. יעצט די מלך פון אראביע, ס'הייסט די סאודי אראביע האט גיין צו ארם, יעצט ארם איז אדער איראק אדער. סיריע אדער טערקי, ערגעץ דארט איז איראן אריין, סאו ער וועט גיין צו איינע פון די לענדער דארט צו נעמען עצה, לכאורה וועט ער טרייען ווי מען זאגט מען זאגט ווי זיי מאכן מאכן אלייענס ווי מען זאגט אין ענגליש, טרייען צו מאכן אלייענס מיט זיי, וחוזר מלך פרס און מחריב את כל העולם.

ס'הייסט וועט די עולם מיט זיין צומישט, מ'וועט נישט וויסן וואס צו זאגן, ווען צו זאגן, ואומר להם, ווער איז דער ואומר להם ווייס איך נישט, ואומר להם, בני, ס'הייסט די אייבערשטער זאגן פאר די אידן, אל תיראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, מפני מה יראתם מיסורים, אל תיראי, הגיע זמן גאולתכם. סאו אדער מיינט דאס משיח, אדער דער באשעפער ממש אליין וועט רעדן צו די אידן, און ער וועט זאגן פאר די אידן וואס האבן ענק מורא, אלעס איך האב געטון האב איך געטון. ווען קר י גוטס איז יעצט געוואלט קודם געבן א זאג אויף בקיצור וועגן דניאל און מסביר זיין טרייען צאמצושטעלן די ילקוט שמעוני מיט דניאל וואס דניאל רעדט איבער אייז קייטס ס'איז דניאל י ד פסוק מ' די אייז קייטס איז זיין א מלחמה. און וויאזוי ס'שטימט מיט די גרא. סאו ווייס גייטס איז נגח עמו מלך הנגב, די מלך פון דרום זייט, די סאוט מען זאגט אין ענגליש, ער וועט זיך צעראנגלען מיט אים, וישתור עליו מלך הצפון, און די מלך הצפון וועט קומען אקעגן אים, ברכב ובפרושים ובעניות רבות, אסאך שיפן און באבע ארצות זענען געקומען אריין אין רשותיו אווער און האט אזוי אינגאנצן פארפלייצן די מלך הדרים און באבע ארץ האט צוויי נאמען צו גיין קיין ארץ ישראל וואו רבי זי געשעלי און אסאך מענטשן וועלן אריינגעכאפט ווערן ס'הייסט לכאורה מענטשן וועלן גיין מיינען אז זיי אז כאילו די רשעים זענען די גוט די גוטע אזוי ווי מ'זעהט היינט אז פיל מענטשן מיינען אז מ'גייט נאך די אלע אנטיסעמיטן און מ'כאפט אפילו נישט אז זיי זענען אנטיסעמיטן. בעיסיקלי די ליבעראלס, ווייל אי מלתי מידו און די זאלן געראטעוועט ווערן פון אים, ס'הייסט די מלך הצפון וועט זיין זייער א שטארקע לאנד, אבער ס'זאלן זיין אפאר זאלן געראטעוועט ווערן פון אים, דאס איז אדום מואב וראשית בני ארם, וישלח ידו בארצות, וארץ מצרים לא יסירו פייטות, ס'הייסט מצרים וועט אינגאנצן חרוב ווערן, און משל במכניי הזהב והכסף וכל חמידת מצרים בלבם וכישם מצודיו, בעיסיקלי ער וועט נעמען אלע גאלד און זילבער און אלע זאכן פון מצרים, איז שמועס יואלאי און די שמועס האט צומישן ממזרח און מצפון פון מזרח און פון צפון ויצאו בחיימא גדולה להשמיד ולהחרים רבים עס וועט ארויסגיין א זייער א מאדנע לשון עס וועט ארויסגיין צו און אויס פארטיליגן און צו יו נאו מחרים זיין ווייסט די חרוב מאכן די וועלט די עולם וועט ציטערן פון דעם ויתעלה פזמון בימים להר צבי הקודש ובואת קצה ועין עוז אלוהי. און אויב האט ער זיך אליינס און ער האט קומען ביז אצר'ן זאל נישט זיין דאס און אויבן שטייט אז אז יעמוד מחול השר הגדול סאו איז מלאך מחול האט קומען האט ראטעווען אידן איז די מלחמה וואס דניאל רעדט דערפון איז מעגליך אז די מלחמה האט זיין ווייס גייטס פאר משיח האט קומען און מלחמת גוג ומגוג האט זיין א עקסטערע מלחמה אדער קען זיין די מלחמה איז מען מפרש אביסל די דזשיאגרעפי ווי מען זאגט און אדער געוויסע דיטעילס פון מלחמת גוג ומגוג. איז אבער איך טראכט צו מיר איז אזוי, קודם כל דאס די ילקוט שמעוני שרייבט וואס אונז קענען זען היינט אז פרס האט מיך אנמאלטן מיט די אראבערס מיט אראביע. איז אויב מען קוקט עס אן פלעין, פרס האלט מיך אן מיט סאודי אראביע, סאודי אראביע איז אין די סאוט, איראן איז אין די נארט, ס'איז טאקע איראן איז מער מזרח, ס'איז איסט פון סאודי אראביע באט ס'איז נארט, סאו טאמער איראן און. און סאודי אראביע גייען מלחמה, קענסטו זאגן אז די מלך הצפון, אז די מלך הדרום האט זיך געשלאגן מיט די מלך הצפון, נאכדערצו אויב די מלך, ווייל די מלך.

און ס'קומט אויס לויט דעם אז אוצרות געראטעוועט ווערן, און ביי די ערשטע וועלט מלחמה איז אוצראל נישט געראטעוועט געווארן עקשלי, און אסאך אידן זענען אייביג געשטארבן פאר הונגער, צו זענען אנטלאפן ממש פאר זיי נישטארבן, ס'איז ממש נישט געווען קיין עסן, און פיל מיט אידן זענען אנטלאפן פון ארץ ישראל, סאו ס'האט נישט געשטימט די גאנצע זאך, יעצט די צווייטע וועלט מלחמה האט היטלער אנגעהויבן מיט פוילן, איז דייטשלאנד איז. מערב און פוילן, סאו ס'איז געגאנגען מזרח. יעצט האסטו געוואלט מיינען אפשר אז אז ס'גייט ארויף אז דייטשלאנד איז געגאנגען אקעגן, האט זיך צוריינגעהאלט מיט ענגלאנד ווייל ענגלאנד האט אים געסטראשעט אז מ'גייט ער קיין פוילן איז ענגלאנד געקומען באט ענגלאנד איז נישט געווען די שטארקע לאנד, און נאמבער טו וואו ס'שטייט אז מלך הצפון וועט זיין דער וואס וועט גיין אקעגן די אידן, און ביי די צווייטע וועלט מלחמה איז דייטשלאנד געווען דער וואס איז געגאנגען אקעגן אידן, איך מיין די וועלט האט מיטגעשטימט אבער זיי האבן אליינס נישט געטון עקשעלי. די דייטשן האבן געטון די זאכן סאו וואט איט האט נישט געשטימט די מעפ סאו דארפן ווארטן ס'זאל זיין א מלחמה וואס זאל ווערן עפעס א גרויסע וועלט מלחמה און ס'זאל אריין רעכענען אסאך ארץ ישראל וואס זאל זיך אנהויבן פון די סאוט צו די נארט איז טאמער סאודי אראביע גייט אקעגן איראן און סאודי אראביע הייבט אן די מלחמה נישט אז איראן הייבט אן מלחמה. איז דעמאלטס דעמאלטס וועסטו קענען זען אז דארפן קוקן אנדערע סימנים אז ס'רעדט פון די מלחמה. איז לויט ווי ילקוט שמעוני קען זיין ס'שטימט אז סאודי אראביע וועט טון עפעס אקעגן איראן, איראן וועט קומען און זיין שטערקער פון סאודי אראביע, סאודי אראביע וועט טרייען צו איראן ווי מ'זאגט מאכן אלייענס מיט טערקי צו אפשר איראק צו אדער סיריע וויטש אין א וועי מאכט נישט קיין סענס ווייל. איראק איז סתם א צופלויגענע לאנד, און סיריע איז מיט איראן, סאו כ'ווייס נישט פארוואס דאס זאל זיין, פארוואס סאודי אראביע זאל גיין מיט סיריע, פארוואס זאל טראכטן בכלל, באט טערקי קען זיין, באט ס'איז זייער ווייניג טשענס אז ארם איז מיינט טערקי, באט די שאלה וואס די ארם מיינט, ווייל ארם שטייט שוין נישט פאר כ'ווייס ווי לאנג, ארם שטייט אין די תורה, ארם נהריים. סאו באט ס'קען זיין ס'מיינט טערקי. און ער טרייען צו זיין דאס און קען זיין אז טערקי העט זאגן ניין איך וויל נישט מיטקומען ווייל וויסן אז איראן איז צו שטארק העט מורא האבן סאו העט נישט מיטקומען מיט די גאנצע מלחמה און די הייסט נאר איראנער טרייען צו גיין שלאגן ארץ ישראל און ביזדערווייל האט ער חרוב מאכן מצרים זעהט אויס מצרים מיט דזשוינען פארסעס מיט סאודי אראביע און מצרים וועט ווערן חרוב ונחרב און נאכדעם העט ער קומען אקעגן ארץ ישראל און באשעפער העט דעמאלטס קומען און ראטעווירן. דאס קען זיין אז דאס מיינט. סאו קומט אויס די אגרת שמעוני איז יעצט שטייט ער האט מחריב זיין די גאנצע וועלט, איז לכאורה מענטשן האבן געוויינט אמאל יא מיט האבן נוקלער צו איך ווייס עפעס אזא מין זאך איז געשעהן, און היינט קען מען זעהן וואס טוט איראן, זיי האבן אויפגעקומען מיט א נייע דיעל, זיי העלפן טעראריסט ארגענעזעישאנס, איראן האט אנגעהויבן דריי מלחמות, איינס כאמאס אקעגן ארץ ישראל, די אנדערע חיזבאלא אקעגן ארץ ישראל, און די אנדערע איז די הוטיס אקעגן תימן. סאו פאר זיבן חדשים האבן זיי נישט געשאסן קיין איין קול, און עס איז געווען דריי מלחמות וואס זיי האבן געפירט. סאו שטעל דיך פאר אויב זיי קענען זיי חס ושלום מאכן, אויב מיר זיי עס נאר סופארטן טעראריסט ארגענעזעישאנס אין די גאנצע וועלט, קענען זיי ממש חרוב מאכן די גאנצע וועלט. דורך דעם. און דאס קען זיין אמעריקע אויך. חס ושלום. סאו, דאס איז איין זאך. יעצט לויט די גרא, וואס די גרא טענה'ט אז פרס גייט ארויף אויף רוסלאנד, קומט אויס אז לויט די אלקי צ'מוני איז עס טאקע נארט און סאוט. סאודי אראביע איז סאוט, רוסלאנד איז נארט. און קען נישט גיין מער נארט ווי רוסלאנד. סאו, ווי זעהסטו עס? סאו לויט דעם איז קודם איז עס זייער מאדנע צו טראכטן פארוואס זאל סאודי אראביע גיין מלחמה אקעגן רוסלאנד? ס'מאכט דאך נישט קיין סענס, לייק וואס זיי גייען סוסיידעל? פארוואס גייסטו גיין אקעגן רוסלאנד? יעצט איז קודם האב איך געטראכט צו מיר, ס'שטייט באיז קייט יתנגח עמו המלך הנגף. ער האט זיך צעראנגלען, ס'שטייט נישט אז ער האט אנגעהויבן מלחמה, ער האט זיך צעראנגלען, עפעס האט זיך אנגעהויבן א קאנפליקט און די מלך הצפון האט זיך אויפרעגענד און ער האט קומען טאקע אקעגן מלחמה. סאו ס'איז מעגליך, לויט די גרא, אויב פרס מיינט רוסלאנד, אז סאודי אראביע האט מלחמה, האט זיך צעראנגלען מיט רוסלאנד, עפעס האט זיין א קאנפליקט און רוסלאנד האט קומען, און ס'שטייט בעניות רבות, וואס בעניות רבות מיינט אסאך שיפן, לכאורה מיינט עס אסאך שיפן, און רוסלאנד האט אסאך שיפן, ווייל איך האב שוין לאנג געפרעגט די קשיא, ווי איז אמעריקע, ווי, וואס הייסט ווי איז אמעריקע, אמעריקע איז מערב פון די וועלט, איז ווי איז די מערב, שטייט נערגעץ נישט קיין ווארט, שטייט מזרח, שטייט מזרח און צפון דרום, און שטייט נישט קיין ווארט וועגן מערב, און אונז קוקן די זעלבע זאך אין יחזקאל, און די זעלבע זאך ווי דו קוקסט, נאר ס'שטייט נישט גארנישט וועגן מערב ביי די לעצטע טעג, איז ווי גייט אמעריקע? סאו איך טענה, לכאורה פארשטיי איך, אז אמעריקע גייט צאמפאלן. וואס הייסט זיי אמעריקע גייט צאמפאלן? זיי גייען פארלירן זייער סופער פאוער פון די וועלט. אמעריקע גייט שוין נישט זיין די סופער פאוער פון די וועלט, קען זיי ווייטער זיין א לאנד, זיין אזוי ווי יוראפ, ווייסט זיך מיין, עס וועט זיך צוטיילן צו וואטעווער ס'וועט געשען, אמעריקע גייט פארלירן די סופרעמעסי פון ווארלד ליעדער. איז. ווי זעסטו? סאו עפעס גייט גייט סאודי אראביע טוהן אויפצורעגן רוסלאנד, און רוסלאנד וועט קומען און ער וועט גיין מלחמה מיט זיי. דאס איז איין פשט. נו, איך טראכט נאך א זאך. כ'מיין אויב דו געדענקסט אפאר יאר צוריק איז געווען די דעם פעניק, און אויב דו געדענקסט דעמאלטס איז איין טאג געשעהן אז די אויל איז געגאנגען אין די מיינוס. וואס הייסט געגאנגען די מיינערס? ליטערלי אז די סאודי אראביע וואטעווער די קאמפאניס וואס פראדוסן אויל זענען געווען גרייט צו צאלן מענטשן געלט פאר נעמען אויל ווייל זיי זענען געווען אזוי אווערסטאקט און וואטעווער די קענסט די אינדוסטרי די זאך מוז פארן ווייטער און זיי פארשטייט זיך נישט אז די גייסט קויפן א גאלאן זיי גייען קויפן אפאר טויזענט בערעלס סאו וואלן זיי געווען גרייט צו קויפן סאיז ממש אריין אין די מיינערס נאר איך געדענק דעמאלטס האב איך מיטגעהאלטן די גאנצע געז זאך

די גאנצע זאך, פונקטליך די דיטעילס געדענק איך נישט, אז דו ווילסט קענסטו אריין קוקן אין די היסטארי מיט אופעק מיט די גאנצע זאך, בעיסיקלי פוטין האט מאר און לעס געוואלט דא האבן קאנטראל אווער פאוער, איז קודם האט זיך געשלאגן דעמאלטס מיט טראמפ, ווייל טראמפ האט געהאלטן איין אינקריס אין געז פראדאקשען, ער האט זיך איינגעשלאגן מיט אופעק, ווייל אופעק האט נישט געוואלט מיטשפילן מיט אים, וואס אופעק איז די אראבישע לענדער מיט די אנדערע וואס זיי דיעלן, די אלע קליינע לענדער וואס האבן געז, און די עיקר איז געווען סאודי אראביע האט נישט געוואלט מיטשטימען, האט ער, פוטין, דווקא געגאנגען און געמאכט ס'זאל זיין אווער פראדאקשען, און די אראבער זענען געווען צו בהמות צו כאפן אז ס'גייט דא ווערן אווער פראדאקשען אז ס'גייט נישט זיין פאר וועם צו פארקויפן ווייל ס'איז געווען לאקדאון און נישט געווען וועם צו פארקויפן, סאו אנשטאט צו סטאפן האבן זיי נישט געסטאפט ווייל זיי האבן מורא געהאט, רעדט נישט אריינצוגיין אין דיטעילס, באטטאם ליין פוטין האט געוואוסט פארדעם איך גיי דא טון, איך גיי פארלירן געלט אבער אזוי גיי איך באקומען די קאנטראל און זיי גייען מיך פאלגן. סאו ווי איך טראכט צו מיר, אז ווער זאגט אז די מלחמה מיינט ממש א מלחמה, ס'העט זיין מלחמה ממש מלחמה, אפשר מיינט עס עס זיין א וואר אוו אויל, רוסלאנד איז א גרויסע פראדוסער פון אויל, סאודי אראביע איז א גרויסע פראדוסער פון אויל, אמעריקע איז די גרעסטע, באט אז דו קאמביינס די פראדאקשען פון רוסלאנד און סאודי אראביע, איז לכאורה פופציג צו זעכציג פראצענט פון די אויל פון די וועלט קומט פון די צוויי לענדער. סאו שטעל דיך פאר אז רוסלאנד גייט און זיי ווילן דא מאכן א גאנצע זאך און זיי רעגן זיך אויף אויף סאודי אראביע, עפעס גייט דא געשען און זיי גייען און זיי צו די מלחמה מיינט אז זיי גיין באמבעדירן אלע זייערע אויל פיעלדס אדער זיי וועלן בלאקן די ניעס רבי זאל נעמען אלע זייערע שיפן ארום בלאקן סאודי אראביע זיי גייען נישט קענען עקספארטן זייער אויל. וואס געשעהט דעמאלטס? איך רעד אז רוסלאנד פארקויפט נישט זייער אויל, און סאודי אראביע, ווי זיי הייסן, גייסט נישט קענען קויפן קיין אויל פון סאודי אראביע, וועסט דא בלייבן נאר קודם אמעריקע, איז אמעריקע האט טאקע אסאך אויל, קענעדע האט אביסל, נו מאסטו ניידזשעריע מיט אנדערע לענדער, יא ס'דא אביסל, באט דאס איז נישט גענוג פאר די וועלט, וואס גייט געשעהן?

ער איז איינטאג געגאנגען זיי טוען א סטופיד זאך די אפצוטון רוסלאנד מיט די אויל וועט רוסלאנד זאגן אה די ווילסט דיך אנהויבן אויף די וועג האו אבאוט איך מאך צו מיין אויל פיעלדס פאר די גאנצע וועלט און איך און איך בלאק סאודי אראביע'ס אויל און אפשר איראן וועט נאך מיטשטימען מיט רוסלאנד און איראן האט אויך אסאך אויל נישט אזוי ווייט אזא גרויסע פראצענט באט סאיז א פראצענט פון די וועלט. און בום סאיז אויל פליט ארויף און אז אויל קאסט הונדערט דאלער א גאלאן, פעקטעריס גייען זיך פארמאכן, שיפינג סופליי, עווריטינג, די וועלט וועט ווערן חרוב ונחרב, יא עווענטשעלי וועט מען מאכן אלטערנעטיוו ענערדזשי באט די שארט טיים, די צוויי דריי יאר וואס עס גייט נישט זיין קיין אויל, ווילאנג עס זאל נאר זיין, אפילו אפאר חדשים, גייט עס אנמאכן א חורבן פאר די וועלט און די גאנצע וועלט וועט ציטערן. סאו ס'קען זיין די מלחמה מיינט נישט דווקא מלחמה, ס'מיינט אזא מין איידיע אז ס'זאל זיין עפעס אזא טרעיד וואר, אזא מין זאך העט געשען.

איז לכאורה וואלט אונז געוואלט הערן אז ס'איז עדום, איז דא טאקע א מחלוקת דאן, עדום וועט בלייבן שטיין די לעצטע אדער ישמעאל, איז לויט די בעל הטורים, עקשי די וואך אין פרשת חיי שרה די לעצטע בעל הטורים שרייבט ער דארט, עס שטייט דארט אין די תורה, סוף פון די וואך ענדיגט זיך פון. סוף נעבעך ענדיגט זיך אז ישמעאל איז געשטארבן. און אויבן שטייט די נעקסטע וואך ווייל תולדות יצחק. שאל די באלאטירען פארוואס די טויט פון ישמעאל שטייט גלייך פאר די תולדות פון יצחק. שרייבט ער דארט אז ווען ישמעאל וועט צאמפאלן דעמאלטס גייט משיח קומען. דעמאלטס קען יצחק געבוירן ווערן. דאס הייסט די אידן קענען זיך הויבן די קעפ איינמאל ישמעאל פאלט. סאו לויט די באלאטירען קומט אויס אז ישמעאל האט שטיין די לעצטע. און מען האט שוין גערעדט לעצטע וואך קודם די ישמעאל גייט ארויף קען מיינען ס'מיינט די די אידעאל די נישט די די וועליוס פון ישמעאל ס'מיינט נישט דווקא ישמעאל אליין קען זיין אז ביידען שטיין אבער ס'ווערט האבן די כח וועמענס סיסטעם וועט ארבעטן ווייטער יעצט אונז דארפן זיך נישט צופיל זארגן ווער גייט שטיין די לעצטע צו ישמעאל אדער אייסאוו וואס די מלחמות מיינען און נעם עס אריין קיינער ווייסט נישט ס'איז דא געטסט אזוי, ס'איז דא געטסט אזוי, יעדע איינס פרעגט אפ די אנדערע, סתירות איינס אויפן צווייטן. די רמב ם שרייבט אז אפילו נביאים האבן נישט באקומען קיין קלארע נביאה וואס גייט זיין פאר משיח גייט קומען. זיי באקומען בערך נביאה באט נישט קיין פונקטליכע נביאה. קיינער ווייסט נישט וואס גייט זיין. איז מילא אונז זאלן טרייען אויסצופיגערן נעהער אהין, כ'האב אפילו א יאר צוריק בערך געגעבן א דרשה, ס'איז סך הכל פינף זעקס מינוט, דרשה הייסט, קען מען דען וויסן ווען משיח גייט קומען? די אלע מענטשן וואס טרייען זאגן יא דאס מיינט משיח גייט קומען דאס, קיינער ווייסט נישט, אז די נביאים האבן נישט געוואוסט וויאזוי קענען אונז וויסן? איז איך האב געטראכט צו מיר, לויט די רמב ם פארוואס טאקע זענען נביאים נישט באקומען, פארוואס האבן זיי נישט באקומען א קלארע נבואה ווען משיח גייט קומען, סאו האב איך געטראכט צו מיר אז ס'קען זיין ווייל וואו שטייט אז טאמער די אידן וועלן תשובה טוהן וועט משיח קומען אפילו עס איז פאר די צייט? מען האט אוועקגעשטעלט א צייט ווען משיח גייט קומען, דאס איז טאמער די אידן טוהן נישט תשובה חס ושלום, אבער טאמער די אידן טוהן תשובה וועט משיח קומען פאר די צייט. סאו טאמער כלל ישראל נעמט זיך צאם, צו יעדער איינער נעמט זיך פאר זיך און מען טוט תשובה, וואס הייסט מען טוט תשובה? מען קערט צוריק, מען האט עזיבות החטא, מען לאזט אפ די עבירה, און מען איז זיך מקבל פון היינט און ווייטער

איז אפילו אויב ס'איז נאכנישט די צייט, און אונז ווייסן נישט פונקטליך צו עס איז די צייט אדער נישט, גייט משיח קומען. סאו וועגן דעם האט דער באשעפער נישט געוואלט געבן פאר קיין נביא פונקטליך וואס גייט געשען, ווייל דער באשעפער האפט יעדן טאג אז אפשר היינט וועלן די אידן תשובה טון. און טאמער די אידן טוען תשובה, וועט משיח קומען פאר די צייט און די אלע זאכן נישט דארפן געשען. און ס'שטייט אפילו ביי א נביא שקר שטייט א נביא שקר דארף מען באשטיינערן אבער ווען הייסט א נביא שקר א נביא שקר טאמער איינער קומט זאגן גוטס און ס'נישט געשען. ס'הייסט טאמער א נביא קומט לאמיר זאגן און זאגט די יאר גייט זיין א יאר וואס ס'גייט רעגענען אסאך אלע פעלדער וועלן וואקסן א מחיה און ס'איז געקומען יענע יאר און ס'האט נישט געוואקסן. ער האט עס אויפגעוויזן אז וואס יענער נביא האט געזאגט איז שקר, דאס הייסט א נביא שקר, אבער טאמער א נביא קומט און זאגט ס'גייט געשען עפעס א שלעכטע זאך און ס'געשעט נישט, איז הייסט ער נישט קיין נביא שקר, ווייל א שלעכטע גזירה קען מבטל ווערן און א גוטע גזירה קען נישט מבטל ווערן. ס'איז וועגן דעם האט דער באשעפער נישט געוואלט געבן קיין דיטעילס ווייל פאר די נביאים זאגן וואס גייט געשען ווייל דער באשעפער האפט יעדן טאג אז אידן זאלן אז אידן גייען תשובה טון. יעצט סתם צו זאגן היות מענטשן האבן דיך ליב צו הערן ווייזט אפשר דאס און פרשת מקץ סוף פרשה ביי יעדע וואך שטייט וויפיל פסוקים ס'איז דא און ביי פרשת מקץ איז די איינציגסטע פרשה וויפיל איך ווייס אז ס'שטייט וויפיל ווערטער דארט איז דא און מקץ טייטשט די ענד. און ס'דא אסאך וואס שרייבן אז מקץ גייט ארויף אויף די ענד, דאס הייסט די לעצטע צייט און גלייך פאר משיח קומט, און דארט שטייט וויפיל פסוקים איז דא, צוויי טויזנט און פֿינף און צוואַנציק, טווענטי טווענטי פייוו, סאו ס'איז דא מענטשן ווייסט זיי האבן ליב די אלע נאמבערס, אבער כ'טראכט וועגן דעם עס צו מענטשענען, די יאר איז טווענטי טווענטי פייוו, קען זיין דאס איז די לעצטע יאר, איך מיין יעצט איז טווענטי טווענטי פאר באט ס'ווערט שוין באלד טווענטי טווענטי פייוו.

אז די אלע זאכן וואס עס שטייט גייט געשען, די אלע שלעכטע זאכן, נאו מעטער וואס איך טראכט און וואס איך מיין און וויאזוי איך האב מיך איינגערעדט אז עס גייט זיין, צו איך האלט אמעריקע גייט זיין שוואך צו עס גייט נישט, עס מוז נישט געשען. תמיד אידן וועלן תשובה טון און יעדער איינער דארף טון וואס ער קען פאר זיך, קען משיח קומען פאר. די אלע שלעכטע זאכן געשעהן און מען קען סקיפן די אלע זאכן, איז לאמיר זיך צאמנעמען און לאמיר אנהויבן דינען די אייבערשטער בשמחה און זיין ערליך און לאמיר האפן און זיך זוכה זיין ווי עס געהויער צדק מהרי ומאיני אמן.